Bon tardi tur hende, mi nomber ta Bob Sperra, mi ta sinta akinan ku Marlene i nos ta bai duna boso un tiki update di kiko tur mester hasi i mester sa tokante di bo biahenan. Masha danki un biaha mas y bon tardi un biaha mas. Wanneer bosonan por wak Discovery Travel pa di tres haña, cuatro haña caba nos ta sirbiendo nos muchanan pa bay studia na Hulanda. Anto nos cuater of nos tres, cu Mari, Galan, Marlene Arms y mi mes en persona ta take care di tur esakinan pa bosonan. Pa cuminsa, welcome un biaha mas. Orientacion y documentacion. Tur e e preparashonnan ku tin mester ku pa Discovery Travel ta familiarisá bo mes ku tur e rekisitonan, e dokumentonan ku bo mester, bo fecha di biaha i tur e rekisitonan ku KLM ta puntra nos ta bai kompartí ku bosonan. Pa di promé nos mester tin un pasport válido i tur e dokumentonan nesesario ku bo ta risibí for di Direksie Onderwijs ku nos ta bai detayau aki un rato mas fabó su nan familiarisá bo mes ku e rekisitonan, bo mester ta sigur ku bo a colecta tur e documentonan cu bo mester pa bo estudio y tambe cu bo tin bo papelnan necesario pa biahamento. Kemen bo mester un copia valido, nos mester un copia valido di bo paspoort, e verklaring tot toekenning, un email di cada uno pa nos por manda bo despues bo documentonan necesario via email y un nomber di celular ku nos por kontak bo den kaso di kualke momento ku bo no resibí e informashon òf ku bo mes por kontaktá nos. Nos email ta kinan, e telefòn mes ta sinku ocho tres, sero seis sinku ocho, pero mi ta kere mas atras bo lo resibí esei. E deadline pa e bookingnan. Nan a kaba di kambi'é, e ta e ta binti pa binti shete kuma komprondé for di Shari. Ke mene ora e tekestnan asina ku nos keda kla ku nan lo ta wòrdu mandá Despues di binti ocho ora uiterlijk juli ora no? Sí, but nos lo wak si nos por kumsa paso ya e fecha ora ta un tiki lat pero nos ta wak si como nos por tin tur cos adapta esey y tin tur cos cla pa manda nan pa dia binti shete mas tarda dia binti ocho di juli. E buelo di KLM manera bo sa ta dia prome, dia dos y dia kuater di augustus. Dia prome ta sali ocho ora y mei di anochi i bo ta yeg bo yegada na Amsterdam te dia despues dos di augustus, tjes dos ora i sinku di aprimerdia. Dia dos e ta buelo shete shete unu, dia prome ta shete shete tres, dia dos i dia kuater ta shete shete unu, ta sali sinku pa shete di anochi i ta yega dies ora i djesinku na Amsterdam. Esei ta e detayenan ku nos por duna bosonan mas tarde ora bo haña bo ticket via nos via email. E pregunta grandi ku ta bin tur ora dilanti ta e maleta. E manera bo mester sa e maleta mester tin un dimension di largura pa hanchura i e haltura di seiscientos y cincuenta y ocho centimeter ku Sesenta i dos enchi mester pisa máksimo binti tres kilo. Si bo ta over di binti tres kilo bo ta konsiderá ku bo ta overweight i bo mester tin un di dos maleta. I si bo no tin un di dos maleta wèra ku bo ta un kilo over, KLM lo kobra bo e shen dòler èkstra ei. Ke men mi lo konsehá E studiantenan cu si bo sa cu bo ta bay tin mas cu bintitres maleta, bintitres kilo, sorry, y bo sa cu bo tin cu bay page shen dollar ey tog, bay cun di dos maleta cu bo por hinca bo resto di bo cosnan den cubo por hiba. Calkier pieza adicional Maximo tambe binti tres kilo ku Makabe menshoná ku lo tuma maleta èkstra. Si bo tin tres pida maleta, e allowance ta máksimo dos shèn dòler. Bo por hasi bo check-in online via klm dòt kòm, wwk punto klm punto kòm, anto e kargo e ora ta ochenta dòler pa kada maleta. Of si bo tin bo Flying Brewing, ku mester hopi studiante tin esei tambe, e ta bira setenta dòler e ora ei. E carry-on baggage tambe ta otro kos ku nos mester por distinguí diferensia. E carry-on baggage no mester ta mas grandi di sinkuenta i sinku pa trinta i sinku pa binti i sinku sentimeter i no mester pisa mas dies te ku diesdos kilo, máksimo diesdos kilo. Kimin bo por higa hiba un carry-on te ku diesdos kilo plus un aksesoria manera un handbag òf un briefcase ku bo laptop aden òf algu asina òf manera damanan un tas. Si bo ta bai ku un instrumento musikal, e dimenshonnan tampoko no mester mas ku un dje sinku i no mester surpasá tampoko e dies kilo. E por akseptá den kabina i. Na lugar di e hand luggage. Na lugar di e hand luggage. Esai tambe bo tin cu tene na cuenta si no bo tin cu paga extra p'e. Na ke mes si bo tin un carry on y bo tin, ban bisa bo tin un guitarra den bo man tambe bo ke hiba pa un di nan bo lo tin cu paga e excess baggage paso ta permiti un carry on so. Anto no solamente esei, e carry on item, den e caso aki e guitarra of e skateboard, whatever cu bo ta hiba, mester por fit den e overhead bin. Mi sa cu un guitarra ta fit den e overhead bin y un skateboard si, pero calkier pida pieza cu ta mas grandi que esei no ta drenta, kib'en bo tin cu checke in como luggage e ora y. Y un nota especial, um, ariba e buelo ki, No pets ta allowed, ke men no por hiba bo maskota ku bo ariba e buelo aki òf ariba niun di e buelonan aki di KLM. Ora di check in bo mester make sure ku bo tin bo carry on luggage i tur kos adishonal bo mester tino ku bo i mester ta e dimenshonnan i e pesonan korekto. KLM ta rekerí e face mask, esaki ta obligatorio ariba e buelo, anto nan ta exigi tambe cu bo hiba un cambio pa cada tres ora, ke men e buelo di Amsterdam ta ocho ora, casi nuebe ora, ke men pa cada tres ora nan kier pa bo cambia bo maskara pa un otro, ke men sugeriencia ta Ora bo ta riba frijal bo tin bo maskara pero den un carry den bo carry on of den bo tas bo tin un surplus of un supply ku bo por kambia bo maskara kada tres ora. E check-in bo por hasi online trinta ora prome ku e fechanan di salida ariba trobe www punt klm punt com i trinta ora prome ku esei bo por hasieri. E check-in time mes na aeropuerto ta kuminsá e dia promé, dia dos i dia kuater, ta kuminsá tres ora i media tardi. Bo por hasi bo check, bo por check-in e ora ei i lo ta usando countersnan uno i dos na aeropuerto. Lo tin un counter apart unda tur esnan ku no haña chèns ku no por a check e peso di nan maleta cu nan por check e peso eynan ainda na maleta y nan por adapta nan maleta pa make sure cu nan ta midi e tamaño y e peso rekeri. Esaki ta worde manipula of gehandle door di Aruba Airport Authority mes, ta take care di esey. Di parti Discovery Travel y e team di nos, Marlene, ami mes y Mari, nos kier desea tur e studiantenan un safe trip. Hasi bon uso di e oportunidad aki pa engrandece bo inteligencia y habri horizontenan nobo pa bo futuro. Nos ta desea tur un bon biahe y nos ta spera di wak tur akinan, no akinan pero nos lo contact tur via email una bes nos tin tur e decumentonan cla pa manda pa bosonan. Danki, James.